וואס יא? ס'איז היינט א שמחה מיט די חנוכה ליכט. און מען דארף אויספלאנען דעם טאג, איך ווייס נישט ווען עטס ענדיגט ארבעטן, די דאווענען ביים זמן, מען קומט אהיים, די קינדער זענען, די קליינע קינדער זענען נאך אויף, מען שטעלט אוועק א מנורה, וואסערע מנורה, צו א וואנט מנורה, צו א שטייעדיגע מנורה, יעדער איינ, ברסלב מישט זיך נישט אין דעם, ברסלב מישט זיך נישט אין דעם.

מיש מיך נישט מער. איך מאך א וואכט נאכט, איך טוה מיך אן די שטריימל, מיין טאטע טוט, מיין טאטע טוט מיר די שטריימל, מיין שווער קומט מיך נישט מער, דאס איז א אמעריקאנער זאך. נו, איך מיש מיך נישט מיט דעם. יעדער זאל גיין אויף זיין אופן. וואס יא, זיי זיין פרייליך. זיין פרייליך מיט דיין היט, דו זיין פרייליך מיט דיין שטריימל. פרייליך. די קינדער זאלן נישט זאגן, ליידער ליידער, זייער אסאך בחורים זאגן פסח, נישט הערן פון פסח.

דארף זיין פרייליך, ס'דארף זיין פרייליך, נו, אוודאי דארפן קינדער זען ווי די טאטע איז זיך מתבודד, די טאטע בעט דעם אייבערשטן ביי די לעכט, און בכלל, בכלל איז התבודדות איז א זאך וואס, פונקט ווי דו ביסט מחנך דיינע קינדער אויף שמירת שבת, פונקט ווי דו ביסט מחנך דיינע קינדער און זאגסט זיי ווי צו ווי נקדישך איז, זיי מעגן זען, קליינע קינדער מעגן זען ווי דו זיצט אינדערהיים און דו בעטסט דעם אייבערשטן, איך בעט יעצט, טאטי וואס בעטסטו, טאטי וואס וויינסטו יעצט? בעט דעם אייבערשטן יעצט אויף א ישועה, וואס וואס גייט פאר? בעט דעם אייבערשטן אויף א ישועה, דארף מען האבן פרנסה, דארף מען האבן דאס, דארף מען יענץ, בעט דעם אייבערשטן, דארפסט ווייזן פאר קינדער, חנוכה דארף זיין פרייליך, דאס מיש מיך נישט, מיש מיך נישט, יא חנוכה מסיבות, נישט חנוכה מסיבות, יעדער זאל טון ווי אזוי ס'איז גוט דארט, ס'קומט אויס די בעסטע זאך פאר אים, וואס יא? זיין פרייליך. זיין פרייליך. דער רבי זאגט כשאדם עושה מצוה בשמחה, ווען א מענטש טוט א מצוה בשמחה ווייס איך בידיעה שליבו שלם אלקיו, ווייס איך שוין דער מענטש האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן, און דער מענטש איז פרייליך מיטן אייבערשטן, אשר קידשני במצוותיו, ער פרייט זיך דער אייבערשטער האט געגעבן א מצוה, זיין פרייליך אינדערהיים, פארצייל פאר דיינע קינדער וואס די גאנצע נס חנוכה איז, ווייז אז ס'איז נישטא קיין טבע. נישט דא קיין טבע זאגט אז ס'ברענט אויל פאר איין טאג ברענט איין טאג, ניסים זאגט ס'ברענט פאר אכט טעג, ניסים זאגט אז די גאנצע טבע איז ניסים. די אייבערשטער העלף אונז זאלן מיר זוכה זיין צו האבן א פרייליכע חנוכה און זאל שוין אויסציען דעם חנוכה פאר א גאנץ יאר. איך וויל נאכאמאל דערמאנען וואס מוהרא ש האט אלע יארן געזאגט וועגן פארן אויף אומאן אויף שבת חנוכה. האט מוהרא ש געווען זייער ברוגז אויף דעם, אפילו מוהרא ש שרייבט דאך א גאנצע צייט פאר צום רעבין, פאר ביי מלחמה פאר צום רעבינס, רעבינס ציון שלוחי מצוה איין און נזקין, איז אויך בחורים קענען פארן און קאפ איז געפאלן, שבת חנוכה דארף מען זיין אינדערהיים, ס'דא א ענין אז מ'זאל זיך צאמקומען ברסלב'ע חסידים דאווענען, נו איבעראל איז שוין היינט דא מניינים. אין וויליסבורג האט מען א מנין, און איבעראל איז דא מנינים. אפילו ס'נישט דא קיין בית מדרש היכל הקודש, צו קוקן אויב ס'איז דא א בית מדרש וואס איז נישט מיט ליצנות, איז אויך אהין גיין. חוץ אז ליצנות, ליצנות מיינט אז איך בין ברסלב דו ביסט נישט ברסלב, דאס מיינט ליצנות. פארשטייסט? איך בין ברסלב, אונז זעמער נייטראל ברסלב, ביז מרש. דאס מיינט ליצנות, פארשטייסט? דא אין וויליאמסבורג עפנט זיך א שול נייטראל, יעדער האט ביי אונז א מקום, יא אבער נישט מרש, מרש איז ספרדים דאס איז בכלל נישט ברסלב, דאס איז ליצנות, דארט גיי איך נישט אריין, אבער ס'איז דא א שול, וואס איז א חילוק, קום מיך צאם, נישט קיין חילוק, דארף קיינער דארף נישט, לאז נישט איבער דיין משפחה, אז מיר קומט אויס גרינגער צו פארן אויף ליבערטי אויף שבת חנוכה, דארפסטו מיר נישט עס נאכלויפן, מאך נישט קיין מעשות, אויף ראש השנה זאלן אלע קומען אויף אומאן, און מאך נישט מאך נישט. שלעפ דיך נישט מיט דיינע מנורות מיט דיינע גלעזלעך, מיין חנוכה האסט דאך עפעס מיידער שיין אין סטעטן איילענד, וועסטו מאכן דארט א שיינע מנין א קיבוץ און און דארט אריין שיין און אריין קומען נאך מענטשן עס איז זאגן עס איז דא עצות פון התבודדות ס'דא עצות אין דרך הלימוד, ווייסט מענטשן קענען זיין עלטערע מענטשן קיינמאל נישט אריבערגעגאנגען די שניי איז איינמאל אין לעבן.